Eger maşyn satýanlar hakykaty aýtsadylar. Şo merbetde. Ana ol aňyrdaky näme? Hä şu görelle.
Hä balama maşynjykda ady. Salowmalikim. Walikim essalam ola.
Dos baha näçe. Baha näçe diýseňem bolýa diýmsem bolýa şunda. Degim ýagdaýy näili. Degim ýokdur polny togalanan iki gezek. Lanjuron giden.
Kemi näme? Ýoklaý kemi ýoklaý ýöne durşy bilen problema.
Ýyly näçe muň?
Ýyly neme daw öňi iki müň ýedi yzem iki müň.
Düşünmedim. O näde beýle bolýa? Näme geň galan bolaňaý, aýtmaň iki gezek toglanan. Şondan soň tapan tutan zady bilen seplenip Waride edilen-dä.
Hadowoý ugryna näle?
Hadowoý ugry, amortizator, granat şarawoýa ymykly giden. Galan zatlar bilen poka oňşup bolýa.
Tormozy bir gowy tutýamaý?
Tutýa. Tormoz tutýa Allaň gudraty bilen. Şoň üçin işiň içi dogadan doldur.
Dos tekerleňemä dynç eken.
Tekerli öýe çenli barýa. Soň ýene baryp dogalygym bolsa okamalyla.
Içini görüp bolýamy? Göra göresim geldi, meňa göresim gelena.
Kondisiýoneri barmy? Kansler aňyrda dursun, polny klimat kontrol bar. Hä?
Klimat kontrol? Polny klimat kontrola saklaýaş maşyn. Oý, nädýäň maý?
Daşarda näme howa bolsa, içinde-de şo bolýa-da.
Mantafony bir bamaý?
Mantafon işleýär, ýöne aýdym diňlejek bolsaň özüň aýt malla.
Hany kapot açsana, içegesini göreli. Kapot açsaň-da awlaly pol meň aýbym açylýa.
Duran, açmasana kapody. On ýylyň içinde bary-ýogy elli müň geçipdirmaý? Näme, bir ýarym milliony görkezeyim? Hiç kimem almaz-a onda, elli müň diýen dalanakly.
Dost, akkumulýatoryňam-a öli eken. Ýok, akkumulýatoram gowudyr-ow, yzyna birki gezek itikleseň alyp duran zatla ýok. Ýöne şu maşyn üç täze gelip, Näçe ýyl bäri biriň howlusynda sürülmän duran maşyn şi. Näme üçin sürülmedi? Otlanmytda.
Şoň üçin sürülener. Bä.
Radiatoryňam deşik eken-a.
Radiatora gowşuň. Bir antifriz guýýaň bir ýarym kilometre ýetýär arkaýyn.
Dos, hany bir maşyny otlasana. Galarman moglalla. Aý şoň üçin-ä geldik özä.
Ýa Alla, maşyn on iki süňňüne on iki çörek. Dawut pirime jan hormatyn, abraý berewer Alla. Bismillah.
Motora söz ýok. Motor gowy duranyň ýekeje sebäbi bar. Näme sebäp?
Ýagy gowy.
Näme ýabuýaňaý? Beýle gowy bolar ýaly. Bir zada bir gowy çykaýsynda şu maşynyň.
Jimoil. Gowy ýagmy? Motoryň dermany şu ýag.

Hawa, biznesmen. Borlaý doganjygym hemme menen maşynymyz, hemme taksistler şo zat aýtýar. Biznesmen, men sluçaýna lim po puti bolup zat. Ýo, dogrymy aýtýan men biznesmen asyl men neme däl. Soňam pul gerek gelýär gel iň soňuna on bäş manat goýsam şonam alyp galýarlar. Nomerman soraýarlar üstesine. Ewa.
Ynana gokmy? Ýok. Gorkazaýynmy? Gorkaz. Toçno?
Toçno. Hiç ýere gowlaňokmy?
Gowlagam. Ýüz prosent. Ýüz prosent. Boldy ýok. Poluň gok däl.
Yok gideli maskarasyny çykarala şu ýadadyň özüni. Ine geldik, ýörüň, görkezeýin. Ine. Ine şu taýda. Ynanmasaňyz, meň adym berip, ýigrimi prosent skidkaly arkaýyn alyp bilýäňiz, size bererler. Meň adym berseňiz, meň adym Kemal. Geçiň görüň, ynanmaýan bolsaňyz. Dünýä daşda düşünýär. Toçyn özüniňkimikä ol şu mawy? Ne znаю.
Daway barlap göreli. Nädip? Alan bolaly. Oýnatgy bererin. Hawa hawa alyp görüň tekerleri bar akkumulýatorlary bar ýaglary bar hemme zat bar alyp görüň alyp görüň ynanmaýan bolsaňyz. Oý bulag agyrdygyny we ýaňky hakykatlara biznesmen bolup çykdymy allamady ýigrimi prosent skidka etdi hemme towaryna niujeli Näme deliňi bulary? skidka diýip aldyk näme deli e taksi puluň alynmaý on bäş manat almadymy Ýok.
Nesip etsin. Salaman garyn. E daş edýäňmi şu tupusy deriden tapýaňmy. Tupusy da brat. E daway ýene bäş sanjany tap da şony ýaly. Boldy sen obed organizować et i içindäki işgärlere göz gulak bol soň galanlary. Daway.